Ji aliyan TV dema xweş be Zikiran Balekanî. Em bi bernameeke taybet bi hev re ne. Em ê vê carî behsa şoreşa Jin, Jiyan, Azadî bikin. Gelek kesa ev şoreş bi şehadeta Jîna Emînî re belkî nas kir lê rastî dîroka Jin, Jiyan, Azadî kengê çawa bi kişan felsefeyê dest pê kiriye. Em ê hewl bidin hinekê bi giştî behsa wê bikin. Roja Sêzdehê Îlonê weke hûn dizanin keça Kurca ji Rojhilatê Kurdistanê çûbû Têranê. Ji ber ku serê wê vekirî bû, serqot bû, rastî êrişa Îranê hat. Sê roja qomayê de ma roja şazdehê Îlonê jî Jîna Emînî şehîd bû. Piştî şehadeta Jîna Emînî li Seqizê dema merasima cinazeyê wê çêdibû, slogana Jin, Jiyan, Azadî hate qîrandin. Di nava demeke kurt de li hemû Rojhilatê Kurdistanê û Îranê heta li cîhanê belav bû. Di vê salê de nêzî sî hezar kes hate girtin. Li sed û sî û heft bajarên rojhilat û Îranê çalakiyan li bi mehan çalakî pêk hatin, çalakiyan dewam kir. Bi giştî sî hezar kes hate girtin û heft sed kes eynî salê şehîd bûn. Piştîhengê jî Îranê dîsa îdamkirin dewam kirin. Di sala du hezar û bîst û sêyê de heşt sed û pêncî û sê kes îdam kirin û di sala du hezar û bîst û çarê de Di hezar û bîst û çarê de jî sê sê sed û heştê û pênc kes hatin îdamkirin û hêsta îsal jî di hezar û bîst û pênc a jî îstatîstîkê giştî derneketine lê bi sedan kes hatine îdamkirin û bi hezaran kes girtîne bi sedan kes jî bi cezayê îdamê hatine mehkûmkirin gelek ji wan jî jinên kurd in ku li zîndana li ber xwe didin. Em ê hewl bidin wê mijarê biaxivin, Şoreşa Jin, Jiyan, Azadî biaxivin. Wê sê hevalên jin, sê mêvan li stûdyoyê bin. Hevala me siyasetmedar Sultan Wegert te bi xêr hatî. Bi xêrê de bîsî. Û ji Jin TV, pêşkişvana Jin TV, rojnamevan Zeyneb Gûner te jî bi xêr hatî. Bi xêrê de be. Û rojnamevan Berfîn Hêzil ku hûn hemû jinê ve nas dikin, Berfîn te jî bi xêr hatî. Navxirê be be spas. Berê Sultan Oger em dixwazî erê tişkî bibêjî eger bi giştî nizanim miro ça dest pê bike ecî nizanim bi rastî gelek mijarekê hem hestiyar e hem hesas e hem li aliyekê jî cihê serfirazî ye ku jin ewqas pêşengiya wê şoreşê dikin lê ji ber ku keçeke kurd tenê ji bo ku porê wekirî bû şehîd bû Hezaran kes hatine îdamkirin. Mirov çawa binirxîne çi bêje ez nizanim. Weke ku hestê jinan cuda ne, hûn cuda difikirin. Hûn çawa dinirxînin dema li şoreşa jin jiyan azadiya li Rojhilat dilêrin? Belê salvegera Asî Emîn ku qetilkirina jina Emînî de di şexsê jina Emînî de Şilê Resûl de hemû jinê ku li Rojhilat û Îran û tevayê Kurdistanê li dijî rejîma desthilatdar ya kedxwar ya katîl wenda bi bîr tênim. Li ber bîranînê wa bejna xwe ditewînin û xwedî li bîranînê wa derketin, bidin kirin tekoşînê esas girtin. Her wiha. Di şexsê Zeyneb Celaliya de Arşîn Muradî, Şerîka Muhemedî, Pexşana Ezîzî hemû jinê girtî ku li Îran û Rojhilatê Kurdistanê tevayê girtîgeha de sek nû berxwedana wan silav dikim. Dirûşma Jin Jiyan Azadî bêguman bi xwe dirûşima wisa dernakeve. Dirûşme bi hemû dirûşman encamekî wê dîrokî û civakî heye, berxwedanekî wê heye. Ew bi demê re xwe weke dirûşma bi nav dike. Ji bo yekê mijarekî gelekî berfara û gelekî dirêj e. Lê belê ez wisa bêjim weke destpêk û hest û hîs. Dema ku min

Min got yanî ev tekoşîn erê em bijin bandora wî çêbûwa hanê di Kurdistanê encamê wê diyar in rojhilata navî cîhan lê belê dema ku wisa ev bandorekî wisa kûr hatî kirinê encamê wê ev serhindan esna encamê teqandinekî çêbû ew gelekî min bandor kir yanî carekî dî his û hestê min ê ji tekoşînê re wisa Dê milê de bifikire û cihê fikirandinê me ew şans dîse da xwe milekê din de. Ji ber ku ev gelek ez bandorm, ji ber ku min got vir de heta niha bi sada gorî em dişopînin. Rojhilatê Kurdistana Îranê jin ji bo pora wa xuya dike. Hatine qetilkirin, girtine, hanî em dişopînin, nêzîk de em dişopînin gorî derfetê xwe. Lê belê Şima jîna emînî yanî dibir de weke pirsekî û bersivayê di milê xwe de diku ez ger ha. Bêguman dibir de ez gihiştime vê heqîqetê. Yek min ku di Rojhilatê Kurdistanê de di civakbûna wê de, dîroka wê de, tekoşîna wê de ez pêwîstî dibînim ku careke dî lêkolîn ser bikim. Min ev di alî wî civakî, dîrokî hem di beşa dîroka Kurd û Kurdistanê de û bawerî ew çanda dewlemend heman demê de welatparêziya wî, girêdana wî, tekoşîna wî milê din jî desthilatdariya rejîma Îranê ku çawa bi nêrîna ol û desthilatdarî bavik salar wisa civakê kontrol dike ya ji bo pêşe wê serevdanê bigire. Min carek dî ew pêwîstî dît ku dilê xwe de fêm bikim, lêkolîn bikim. Dixwaziyam tu re di cî de behsa wê encama wê te çi lêkolîn tu gihîştî kişan encamê em dixwazî tu re di cî de em ê behs bikin. Eger tu bixwazî bila em wisa hevalê di cî fikrê xwe bêjin, hestê xwe bêjin dest tu re tiheve. Belê heval Zeyneb hûn jî jin têvî ji ber ku Jin tîwiye belkî hinek din bi watatir e çolekên jina sloganeke bi hestên jina, jin, jiyan, azadî ve hem çawa bihîst ve çawa şopand hestê te çi bûn? Belê ez jî di destpêkê de wek hevala me Sultan Cîhanî Ziman di salvegera sêyemîn a şoreşa jin, jiyan, azadî de hemû şehîdên ku kesên ku jiyana xwe ji dest dane, Bi bîr tînim bi rêzdarî di şexsê Jîna Emînî, dîsa Şilê Resûlî de. Wek jin TV beriya ku ez werim wê derê ez dixwazim hinekî behsa şoreşê bi giştî bikim. Yanî çawa çawa dest pê kir an jî me çawa xwend. Wek jineke min çawa xwend ez wisa bibêjim. Min çawa dît. Beriya ku Jîna Emînî were qetilkirin em dizanin ku di sisiyê meha di sisiyê Îlonê de sala du hezar û bîst û du diyan de Şilêr Resûlî ji aliyê xebatkarekî îstixbarata Îranî ve hate hewldan ku were tecavûzkirin û di vê navberê de xwe ji bînayê avit.

Zextan li ser wan gelan çêkin. Yek ji wan gelan jî gelê Kurd bi xwe ye. Yanî jîna li gor nêrîna min ez wisa dibînim. Dema em behsa Jîna Emînî yan jî Şilî Resûlî dikin em gerekî va yek ji were bîra me. Yek nasnameya wî ya jinbûn ya duyemîn jî nasnameya wî ya Kurdbûnê yî ku ev qas şoreşa jin jiyan azadî bandor kir an jî belav bû hem li Rojhilatê Kurdistanê hem Îranê û di heman demê de jî cîhanê belkê em demê pêş re ser viyayî jî biskirin. Me viyayî çawa dî wek jin tîvî yan jî wek rojnamevan min çawa dît di destpêkê weke berfîn jî rojnamevaneke dem dirêj e xwe ji rojnamevanî dizanî ku rojan e em nûçeyan ji nêz ve dişopînin zêdetir jî nûçeyên ku jinan eleqedar dikin dîsa hevala me ya Siltan ku mijarên jinan ji nêzîk ve dişopîne Em nûçeyên jinan ji nêz ve dişopînin ji ber ku mijara me ya sereke jiyana jinan e. Jin dikarin xwe çawa pêşva bixînin, zext û zordariya ku ser jinayê çawa dikare ji holê rabe. Yek ji van mijarayî ku em demdirêj cî didinê û karê me yê sereke ye ez wisa bibêjim. Ji ber ku medya hene, televîzyon gelek hene, rojname gelek hene lê Pirê caran mijarên jina yek alî tê girtin. Ji ber wê sedemê jî wek Jin TV karê me ew e ku em nîşan bidin rastî jî li ku dera cîhanê jin çi jiyan dikin, em bikaribin viyayê nîşan bidin. Ê dema ku Şoreşa Jin Jiyan Azadî jî dest pê kir em jî wek Jin TV ji ji ajansa pê hesiyan dema ku ji xwe em pê hesiyan em nûçeyê xwe ji ajansa digirin em wisa bibêjin. Me bernameyên taybet gelek çêkir vê pê ku em vê mijarê ji nêz ve bişopînin û bikar bidin temaşevanan cîhanê di Rojhilatê Kurdistanê ev şoreş çawa bela dibe, çi qewimî ye an jî çima em bênê jinek mînanî jî nehate hedefgirtin. Me xwest di weşanê xwe de cî bidin vê yekê bernameyên taybet çêkir, dîsa nû çê. Helbet televîzyonê din jî nîşan da lê wek jineke nêzikatiyê jinan diha cûdayî. Ji ber ku mirov dest pê dike lêkolîn dike ku li wê erdnigariyê jin kîjan pirsgireka re rû bi rû dimînin. Saet xweş. Ewre Berfîn çiqas tu jî bîst salan e di navê têkoşîna jinan de deh bîst salan belkî bi xwe re slogan gotiye lê dema tu dibînî bi saliqadekê bi vî awayî deng da dide û yek jî dema te dît keçek ji bo porê xwe vekiriye hatiye kuştin, şehîd bûye, te çi te çi hes kir wek jinekê? Te yani nizam nizam yani mirov nizana bipirse nizam çi bêjim rastî. Mesele ne ne tenê porek e, meseleyeke dîrokî ye. Civakek bi saxî hatiye binerdkirin li Rojhilatê Kurdistan li Îranê. Yanî desthilatdariya Îranê esna ew civak heme bi saxî ve binard kiriye. Ê dilopa dawî jî Jîna Amînî bû. Ê Jîna Amînî bû dilopa dawî got volkan teqand. Yani ew kesîn ku bi saxî binerd bûbûn zindî bûn aslinde. Ê ev tê çiwa tê? Yani Jîna Emînî dîsa jinek e newsa dîsa jinek Bi pêşengtiyê şoreşê çêkirine ew volkana ku teqiya, ew civaka ku saxê hatî bin erdkirin bi bi pêşengtiya jinekê careke dî sax bû û derket ser rûyê erdê. Gerek em vê wisa bibînin. Ne tiştekî piçûk e. Tiştekî ku bi hezarî sal a. Civaka ku hezarê sal a hatiye tepsandin di şexsê jiyanê jinê de ne wisa. Jin çi ye? Jin jiyan bi xwe ye. Jiyan çi ye? Xweza ye, zindî bûna her cûre ye ne wisa? Ê ew jiyana ku hatî bin axkirin bi saxî eslînde zindî bû. Bi bedela herî giran ya ku jin didê. Çend care wê jin bedel bidê? Bi hezar sala ya bedel didê. Jinên ku bi saxê hatine veşartin di zîndan, zîndan ti jin e? Zîndan çi ye? Zîndan cihê ku jinê bi saxê tê de diveşêrê. Em ew nizanin ku zîndan ji me re bûne zanîngeh. Jin dûran de xwe perwerde dike. Nahêle ku ew êdî dibêje ev şoreş, ev deng, Ev zinga zinga ji guhê me hatî, bi pêşengtiya Jîna Emînî. Esinde civaka di Îranê de Belûçî ne, Îranî ne, Azerî ne, tu kî bixwazê? Ji bin axê derketin, zindîn bûn û daxwaza mafê xwe dikin. Sê sal seredar bas dibû, bedelê giran tê dayîn.

Ferq nake, elleh bi şêwazekî şidet li wî li wir tê kirin. Vêca Jîna Amînî dilopa dawî ya teqandina volkanê bû. Ew volkan her der bi xwe re şewitand. Ew volkan cîhan bi xwe re şewitand. Mirov wisa nêzîk bibe baştir bibe. Erê, em ê niha behs bikin, te got cîhan, em jî bizanin ku cîhanê çawa behsa dîroka jin, jiyan, azadî dike. Me dosek amade kiriye ji bo ku em nebêjin, ya bidewam bibêjin belkî wek propaganda bê dîtin. Lê rastî xel çi dibêje, dinya çi dibêje? BBC'ê li ser dîroka Jin, Jiyan, Azadî dosek berfireh amade kiribû. BBC çixwe rêxistineke saziyeke ragihandinê dinya nas dike. Dibêje felsefeya wê bên wî ser navî de. Dibêje ji girtîgeha yekkesî ya Îmraliyê heta kolanê Îranê, Jin, Jiyan, Azadî. Û behs dike, dibêje ev felsefe çawa dest pê kiriye. Eger amade be em ê dosyaya xwe temaşe bikin ka BBC çawa behsa dîroka jin, jiyan, azadî dike. Jin, jiyan, azadî. Beşa Farisî ya BBC'ê bi sernavê Ji hucreyeke yekkesî ya Imraliyê Hetanî kolanên Îranê Jin, Jiyan, Azadî şirove nûçeyek weşandibû. Nûçeyê wiha dest pê dikir, Bihar nêzdîk dibû. Derdora Çemê Firatê hêdî hêdî hêşîn dibû. Şervanên Kurd zivistaneke dijwar bi dû xwe hiştibûn. Ev şeş meh bû ku ji bo parastina bajarê Kobanê li dijî çeteyên DAIŞ'ê şer dikirin. Ev çend roj bû ku şervanan DAIŞ şikandibû, ji bajêr derxistibûn û heta aliyê dinê Çemê Firatê li pey ketibûn. Li rojavayê Çem li gundê Şêxlerê jî cejn û pîrozbahiyeke bû. Dinya geş û sayî bû. Ez qeza heştê Adarê Roja Jinên Kedkar ên Cîhanê bû. Şervanên jin û yên mêr ên westiyayî roja heştê Adarê li hev û din pîroz dikir. Li kêleka Çemê Firatê agir pê xistibûn û govend digerandin. Dengê lîlandin û sloganan olan dida. Wekî ku bixwazin dengê wan here rexê dinê Çemê Firatê û bigihîje çeteyên DAIŞ'ê, Bang dikirin Jin, Jiyan, Azadî. Heft sal di ser vê rojê re derbas bûn. Vê carê li bajarê Seqizê di merasima cenazeyê Jîna Emînî de dîsa ev slogan hate bihîstin.

li kolanên Îranê û li zanîngehan belav bû û olan da. Niha bûye nasnameya têkoşîna jin û ciwanan. Ev cara yekem bû ku cîhanê bi vî rengî ev slogan dibihîst. Baş e, dîroka vê sloganê çi bû û ji ku dihat? Payîza sala hezar û neh sed û heftê û heştê bi Rêbertiya Abdullah Ocalan û komek hevalên wî Partiya Karkerên Kurdistanê, pkk, li Amedê hate avakirin. Yek ji esasên rêziknameya partiyê têkoşîna ji bo mafê jinan bû. Loma vê partiyê bala jinan kişand. Gelek jin tevlî refên PKK'ê de bûn û piştî perwerdehiya îdeolojîk û çekdarî dest bi têkoşînê dikir. Sara ango Sekîne Cansiz jî yek ji wan jinan bû ku bûye sembol. Abdullah Ocalan li ser vê baweriyê bû ku di nava pergara mêrsalarî û di nava sîstema netewe-dewletê de zilim li jinan tê kirin. Ocalan jinan wekî yekemîn gelê ku di dîrokê de dîl û hêsîr hatine girtin bi nav dike û dibêje, Ez ji xwe re difikirîm û min digot Jin welateke ku hatiye dagirkirin, divê ew welat were azadkirin. Felsefeya Ocalan gihîşte astekê ku di salên notî de bang li mêrên civakê kir ku zilma li dijî jinan bi dawî bikin û ji wan xwest mêraniya di nava xwe de bikujin. Êdî jinan di nava PKK'ê de xetta xwe ya xweser ava dikir. Ocalan di dawiya salên notî de bi gotina Heta jin azad nebe, civak azad nabe îdeolojiya jina azad anî rojevê û got, Jin, jiyan, azadî. Ango jina azad, welatê azad û mêrên azad. Azadiya jinê Kurdistanê azadiya Kurdistanê ye. Azadiya jinê Kurdistane, azadiya me yê Kurdistane. Bira, di vir de hem baweriya we hebe, hem helbeta we. Salekî piştî vê îdeolojiyê bi operasyoneke navdewletî Ocalan hate revandin û niha li zîndana yek kesî ya Îmraliyê dîl tê girtin. Lê wî bi rêya name û nivîsa hewl da vê îdeolojiyê dewam bike. Di encamê de zanista jinnasiyê ya bi navê jineolojî afirand. Niha di serî de li Kobanê heta Qamişloyê li gelek akademiyên Ewropa û Amerîkayê dersên jineolojiyê têne dayîn. Jin, jiyan. Azadî! Belê ev jî dosya ku BBC amade kiribû. Me ji xwest ew jî bibînin ka cîhan çawa behsa vê felsefeyê dike. û felsefeya Jin, Jiyan, Azadî çawa dest pê kiriye bi berxwedayî behsa dîroka wê kiribû, bêguman balkêş bû ku saziyeke cîhanî ji wisa behsa wê yekê dike. Ji ber ku gelek kes difikirin wekî ku berfin dixwaziyan bi te wisa biherin dewca gelek kes difikirin ku belkî slogan nû ji rojhilat dest pê kir an Îranê dest pê kir lê em dibînin ku dîrokek dûr û dirêj e bi felsefeya Rêberê Gelê ku da bila Ocalan ve salan e ku ked hatiye dayîn, li çiyayên Kurdistanê xebat hatiye kirin, bedîl hatine dayîn, şehîd hatine dayîn û piştre jî ew teqînek bû. De heta miro dikare bêje eynika vê têkoşînê bû rojhilat de çawa dineqîne. Yanî jin jiyan azadî ji dirûşmeyekê wêdetir paradîgma ye aslinde. Û cîhan hemû vê dizane. Yanî her kes dixwaze li gora xwe bikar bîne tevî ke ew Siyaseta dibêjin ya Ewropî ya siyaseta cîhanê hinekî cuda ye. Ji bo ku kesî ku ji bo xwe bi kar bîne ji bo ku naveroka wê paradîgmayê vala derxîne aslında. Armanca û lê paradîgmaya ku ji salê notî weke te jî gotî ji salê notî heta niha didomîne bi pêşengtiya jina Kurd û bi pêşengtiya tekoşîna azadiyê ku pêşengê vê û rêberê vê Rêber Apo ye. Rêber Apo li ser hîmê jina azad, civaka azad e dest bi tekoşînê kir. Aslinde ku eger em vê em ger em bixwazin vê civakê azad bikin

Yanî gava em bêjin gerîlayên YJASTAR'ê yan jî gerîlayên HPG'ê yan jî qadroyên PKK'ê tenê li dijî dijmina şer kiriye ev şaş e. Qadroyên jin ê PKK'ê, pêşengên qadroyên jin û heme qadroyên wê li dijî koletiya ku di nava civakê de hatiye bicîkirin şerê herî dijwar kirine. Li xwe şerê dî li hemberî dijmin çeka te heye dibêje ya hêz bi hêzê ye sîng bi sîngê ye. Tirs û xofa jina Kurd nîne di vî yarê de. Lê di şerê hundir de ê civakî de ez bêjim di navbera min û te de tu zilamekî yanî tu bixwazê nexwazê. Mezlûma te ne o qada kiştiyan bêje. Na wisa bi gotinê nabe. Bi gotinê tenê namê min dûra de te bikujin. Yanî ew şerê di navbera min û te de aslinde şerê herî dijwar û zehmet e. Ez vê dixwazim bêjim. Çima şerê fikrî ye. Lê şerê fikrî ê herî zehmet e. Civakeke ku ji her tiştî mehkûm mayî. Civakeke ku bi saxî hatî binaxkirin. Civakeke ku bi koletiyê hatiye fêrkirin. Wê çawa.

Koka me çi ye? Em mez rabotan in. Mez robatin li ku ye? Li qontarên Cihên Zagros û Toros e em tên. Ew ew ew kesên ku civakbûyîn bi xwe re aniye ne wisa ew kesên ku medeniyet bi xwe re aniye ew kesên ku li dora xwe çend ava kiriye ê bi destê jinê bi pêşengtiya jinê ji ber wê yekê ev gotin di zimanê me de pir bi wate û pir xweş e ne gotineke sloganwar ye ku tu dibêjê Wateya xwe yê esasî felsefîk e. Felsefeya wê jî ji wê tê, ji wir tê, ji koka me tê ya, ji mezra botan tê, ji ji qûntarên çiyayên Zagrosan tê, ji dema newlatîkê tê, ji dema destpêka mirovatiyê tê. Pêşengtiya wê ji nê kiriye. Ne tiştekî slogan e. Ne tiştekî wisa ye. Ne. Û ev paradîgma Rêber Apo li ser vê paradîgmayê em perwerde kirin. têkoşîn pêş xist û bi vê re jî ne tenê li hemberî dewleta Tirk şerekî dijwar hat meşandin, ne tenê li hemberî ez bêjim Îraqê û Îranê şerekî dijwar hatî meşandin. Kurdistan nav çar parçe parçeyan de hatiye dabeşkirin. Di dinyayê de belkî dijminê herî hovanê li ser wê erdê bûye para Kurdan. Eme devran de têkoşîneke dibêje îdeolojîk hat meşandin. Yek li dijin sîstemên go koletî li ser gelê Kurd ferz kirine. Di do li ser sîstemên ku dibêje îşkence û talan û wêran û qetilîam li ser gelê Kurd ferz kiriye. Li dijî van hemî ye di pêşengtiya jinê de mêzin. Di pêşengtiya jinê de Eger em behsa pêncî û du sala dikin, jin jiyan azadî bi emrê xwe ne sê sala, pêncî û du sala ku jin jiyan azadî bi wê felsefeyê em heta îro hatine. Ema Jîna Emînî dîsa keçeke kurd e, Rojhilatê Kurdistanê volkanê dawî, parçeyê dawî ê teqandinê bû. Teqiya û li dinyayê belav bû. Mirov wisa bigire. Holistîstan niha Tîf siyasetmedarekî Rêber Apo dibêje azadiya jinê Kurdistanê azadiya Kurdistanê ye, azadiya jinê Kurdistanê azadiya mêrê Kurdistanê ye. û di vir de ew felsefeyeke gelek ew e. Yanî dema bang li zilama dikir cem mêran yên nava xwe de bikujin û piştî wê felsefeyê wisa li rojhilat deng veda. Hûn çawa dinirxînin bi rastî ew ew jî balkêş bû ku di medyayeke cîhanî de jî wisa behsa xal bi xal behsa wê felsefeyê dike. Heval li berfên jî base ew dîroka yanî gelê Kurd û tekoşîna azadiyê kir. Niha bi baweriya min yanî em niha wisa giştî nîqaş dikin. Nod û heşt hevalekî rojhilat ez rastî hatim. Rojhilat mîna bakur û başûr û rojava min ewqasî civakbûna wê dîroka wê nizanîbû. Lê dema ku min yek roj hat dîwsa min bi dixwest guhdar bikim min kî civak bûne wî çi ye, çanda wî çi ye, dîroka wî çi ye. Bi rastî min dixwest ez nas bikim. Wisa gotibû tekoşînekî pir demdirêj di rojhilatê hatibû dayînê lê encamê van mixabin gerek parçe bûn. Bi gerek parçe bûn. Ji bo yekê lê civaka rojhilat civakekî tûm nava kelandinê de ye. Nava kerandinê de ye û tu mîna di hundirê xwe de bikerî tenê jê re pêşengî lazim e. Pêşengîkî rast lazim e. Ji bo min nîqaşek çêbû dibêje ya tu di hefza xwe de not digirê û wisa piştî deh not û neh Girtina Rêbertî çê bû. Jinekî ciwan sêzdeh salî west bawer dikim. Zehra west bawer. Zehra, belê. Bedena xwe de ber agir. Sêzdeh salî. Sêzdeh salî zarokek li ser nan û av digirî. Oqa hîskirin, Ew qat tehsîrkirin balkêş e. Ew bû sedemekî rojhilat re bû seringa û di derdora bê. Ev rih. Ji xwe wî çaxiyê wezîra karê derve ya Amerîkayê Albright bû got, Me tiştek wisa hêvî nedikir. Teqîneke ew qal mezin gel ew qas nerazîbûna kulî ji komployê. Di behsa wê dikî. Ew qasê ji bo jin jiyan azadê jî ne li bendê bû. Ji ber ku nêrîna Batî, nêrîna Ewropî difikire. Ji ber ku çavekî kêm, çavekî şûndemayî li Kurdistan û Rojhilata Navîn dinêrin. Ev pirsgirêka fikra orîyental ya ya ya ku pozîtîvîzm dibêje jorde meyzandin, biçûk meyzandin ew e û wisa dinêrin û daxwazin ji vê bibînin. Bi kevanê de min dixwest ez vê bibêjim. Wê demê dema girtina Rêbertî çi bû rojhilat rabû ser xwe. Mîna vûlkanekî hundirê xwe dikeniya û bi rastî teqiya. Ev di vir de merov çi dibîne? Ew rihê kurdîtiyê yê ku tim zindî ye û çanda kurd tim zindî ye. Dîrokekî ku dijîn, yan hem dîrokî hem civakî dijîn ew. Mesele rastiya Kurd û Kurdistanî di Rojhilatê Kurdistanê de. Ev pir girîng e. Mesela di vir de gelekî banan kişand. Di heman demê de dema ku jîna Emînê cî hate qetilkirinê pêşiya wî jinek hebû Rêhane Rêhane Jebarî Rêhana.

Ji bo min heqîqeta jinên kurd di rojhilata Kurdistanê de ku gerek tu bifikirî li ser xwe, tu lêkolîn bikî çêbû. Dema Jîna Emînî jî gelek bala min kişand. Yanî heqîqet ez bêjim tekoşîn mesela di rojhilat de bênavberbûnî pir girîng e. Mesela tekoşîne dema tu bikî tu navber nedî de ev pir girîng e. Yanî ev rih Geleke merov demê xwe serê xwe zêde ser vêşînê. Vê demê dema ku welê çêbû tevî di vir de pêşiya wê jî gelek jin hatine girtin, hatine qetilkirin. Mesela gotina te di birin bê li bo re Şirîn Elamhoyî mesela hevalê ku cem derket bû dibêje dema îşkence de tim li serê wê dixistin ji ber ku farisî nediaxivî tim kurdî diaxivî û tim slogana jin jiyan azîdî digot. Ji ber wê jî ew jî li serê jinê xistin tenê gelo ji mêjiyê wê ditirsin, ji fikra wê ditirsin ez bawer im Ew hevserokê pejekê jî ev gotin, got, Bûye ji me re bûye kul, em vê heyfê heta ne ranekin em nikarin ji bo wê bikin. Çima li serê jineke kurd dixin ji bo ku tu teslîm nabî. Şinî Elem Holî piştre îdam kirin ji xwe. Belê ew ji xwe li gorî nûçeyan dişopînin, dibê ku hucreya xwe de nivîsandiye gelek jina gotiye jin jiyan azadî wê demê me ji wê bihîstiye. Erê.

Rihê tekoşînê ava dike ji bo yekê serî ew e yanî. Yanî cihê ku serî biçê tu çiş wê guvde yan jî wê laşê bike. Bale ji ber ku fikir e. Yanî fikir tê de bêguman yanî fikir tiştekî carekê em bijin pir bifera. Yanî li vir de tekoşîn û ruh û kurd û kurdistan û hemî dê de bo yekê Di mijara Jin Jiyan Azadî bir de rojhilatê Kurdistanê de ez bêjim ne tenê gelek ê me ê ku ji bakur ez rast hatim gelek jin û mesela em bêjin civak jî min ev cem ê rojava jî ku Wî dî her kes xwest dibêje em bi rojhilat nas bikin, dîroka rojhilat nas bikin, civaka rojhilat nas bikin. Yani ev ka bawerî, ev ka se çand, ev ka civak cem mevd û zindî. Mesela rejima Îran yani em bêjin ji bo riya ol mêr desthilatdarî tim dixwaze civakê kontrol ama civak basîno derbas ke. Yani ev tiştekî neşirêzî ya. Tu mesela serhildan dikê Tu zanîn wê derê di kevê kolanê te dayik e, bav e, ciwan e, jin e, bes tu zanîn ku dema tu wê kolê nede wê bigire, wê qedam bikin. Ama Romê wê dibezê wî rihî. Yanî ev cihekî pir pir bi rûmet, pir bir nirx e. Û binabe, mesela jina min û bi sada. Em bêjin jin hatin girtin û xort hatin girtin û na em bêjin ev hemî jî hatin girtin û îşkence. Ev zîndana Evînê me se dema ez bihîzim zîndana Amedê tê bîra min. Yanî ev zîndana Evînê wisa hem cihê îdamê hem cihê berxwedanê û hem cihê ku bi rastî jî çavkaniya jiyanekî, Ya azadî ku diafirîne ji bo yekê. Yek ji zîndanê herî hovdeyî ya cîhanê ye ku hem eşkence lê dikirinê hem beşeke wê ne di kontrola dadgehê de di kontrola îstixbaratê de ye û du îstixbaratê Îranê hene yek ya Pastara ye ya paş û Mihafizên Şoreşê. Zîndanek beşek ya wan e. Beşek ya îstixbarata xweş û giştî ya Îranê ye û beşek bi ancax li dadgehê ye. Cikî hov e lê berxwedan jî mezin e. Em ê behs bikin bila hevala Zeynep jî hîn not digirtin ez bawerim nizanîm yanî te ji ber ku rojnamevanê te çi digir te çi dibêjî tê çi bêjî ez napirsim hema hevala xwe yên te jî çi dibêjî. Te behsa girtîgeha Evînê kir niha ji ber ku di nava rojnamegeriyê de gelek cara rastê nûçeyên ku li Rojhilatê Kurdistan an jî deverên cuda yê Kurdistanê

Vana gelek bala min kişand. Însanên ku, jinên ku siyasî ne, ne ku di nava kes qawişên ku siyasî tên girtinê li wê derê nayêne girtinê, wan dişînin nava edlî sûctiya ku tê ku ne tenê gardiyan di zextê li girtiyan bike di heman demê de bila di nava qawişê bi xwe de jî kesê ku girtî edlî sûclî em bên ê yê ku madeyên hişbir bikar tînin an tiştên cûda Ew jî bikaribin ku zextan li wan bikin bê ku fikra xwe biguherînin. Te gotiye dema ku şerê psîkolojîk an jî lêdana serî ji ber çi sedemê ye bê ku tu dîroka xwe, tu fikirandina xwe, tu aslinde jiyanê ji bîr bikî. Sedem ev ye yanî dema ku mejû çû wê her tişt here. Heval Sultan Cîhanî Ziman di felsefeya jin, jiyan, azadî de jî ne tenê sloganekî, felsefeyekî ku tê jiyanîkirin, ev pêncî û du sal e tê jiyankirin. Em dikarin bibêjin hezaran salan e ku jin li hemberî îqtîdarê, li hemberî patrîyarkayê tekoşîna viyayî dide. Ji ber wî sedemê ku axa se xwedî derketinek mezin a vê felsefeyê ango her sloganên efsûnî her diçe ku axa se mezintir dibe. Erê belkî sê sal beriya bû li Rojhilatê Kurdistanê di bin navê Zenzendegê Azadî de belav bû. Di destpêkê de di nav me jinên ku di nava Tevgera Azadî de cî digirin an rojnamevan an jî ji bo gelê Kurd bi giştî şikestinek hebû. Hem di alîkî qetilkirina Jîna Emînî hem ji ber nasnameya jinbûna wî hem ji nasnameya wî ya Kurdbûn, Di heman demê de jî ev felsefe ango şoreşa ku bi navê Jin Jiyan Azadî de hate belavkirin, di destpêkê de xwestin bikin her kesî xwest ku bike malê xwe, di alîkî de jî ji tevgera azadiyê dûr bixîne. Yanî armanc ev bû. Lê li hem li diaspora jinên Kurd, tevgera jinên azadiyê ya Kurd hem jî dikarim bibêjim diaspora jinên Îranî jî saziyên wan jî

Em her tiştî ji yanî dikin ji ber wê sedemê jin jiyan azadî û wek Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan jî dibe yanî ancax vana pêk werê wê civak azad bibe yer ku jin azad bibe wê civak azad bibe ev çawa dikare bibe eger ku jin felsefeya jin jiyan azadî xwe li her dera cîhanê belav bike mîna piştî ku şoreşê dest pê kir erê li Rojhilatê Kurdistanê li Îranê belav bû di hemû cîhanê de jî Em vê yekê bibêjin ku belav bû. Çawa belav bû? Hunermend li xwedî derketin, porê xwe jê kirin. Xwedî li piştî qetilkirina Jîna Emînî xwedî li vê şoreşê derketin. Gotin ku em vê yekê qebûl nakin. Em qebûl nakin ku sîstemek ku ji jinan re bibêje ku hûn çawa jiyan bikin. Yanî sîstemekî ku nehêle wekhevî hebe. Hevalan jî behs kir li Îranî wisayî ku pir çandî ye Pir zimanî ye, lê zimanê serdest yê rejîmê bi xwe yê, yan jî çanda serdest ya rejîmê bi xwe yê, em bênê kurd, belûcî, her tim bi zarê rastê zextan tênê. Û jinên ku em bênê hem heya Kanê çû, em bênê festîvala fîlman a Kanê hebû, di wê derê de jinan dîsa Jin Jiyan Azadî qîr kirin. Heya Bğandim Boga Toa we di nava dosya xwe de jî nîşan da. Jin, jiyan, azadî bi nivîskî û rengê wî li Brandenburga Tor hate nîşandan. Her wiha Li Berlînê jî ne? Dewî Belê, dewî dî. Brandenburga Tor li Berlînê hate nîşandan. Her wiha siyasetmedarên ku li Almanya yên ku heta Wezîra Karê Derve Annalone Baerbock rabû got Jin, jiyan, azadî û gelek parlamenteran Jin, jiyan, azadî pankartê wî girtin rakirin. Vaya çi nîşan da, her derê, her dera cîhanê aslında jin dixwazin ku guhertinek hebe. Ji ber ku jin tenê ne li Rojhilatê Kurdistanê an li beşê Kurdistanê yên cuda rastî zext û zulma dagirkeriyan ya patrîyarka ya mêr dewletê tê, di heman demê de li her dera cîhanê, cîhana ku em bênê belkî di çavê me piranîya da Ewropa pir modern dixuyê, li vê derê jî wek hevî tune.

xwe di her warî de li hemberî jinê daha bihêztir nevîne yan jî divê were wê astê ku guhertinek tê de çê bibe. Ev pir girîng bû û ji ber wê jî ev felsefa heya îro jî mînak li ser zimanê her kesî ye. Mirovan li ser stran çê kirin, însana li ser nivîs nivîsandin bû îlhamek ji bo

di wê derê de berdewam dikin. Berê te got hevala berfîn nebe çi hevala berfîn berdewam bikin ha li berê her kesê mesela behsa têkoşîna ji bo heştê adarê dikir û nizam li fabrîqeya berxwedan çêbûye lê jinên kurd çetayê vejin ya asta geş jor derxistina asta geş jor bûne hêvî bûne moral û bi rastî hêzeke din bûne matora guhertina hemû ciwakan ji bo çi nihat vejin belkî binêrin rêxistinên Jinan binêre. Koma Jinên Kurdistanê heye, nizam Parça Azadiya Jinên Kurdistanê heye, Kongra Star çêbû, gelek rêxistinên jinan çêbûn. Lê bi qasî ku dema YPJ çêbû deng neda. Ew çi nîşan dide? Gelo pêwîstiya parastinê dibînin jin? Ji bo çi dema hêzeke leşkerî derket ew qas zêde ti deng da. Misan berî jî em bibêjin gelek pirxistinên ew hebûn, jinan hebûn, hêj hene. Hemû beşên Kurdistanê hene, koma jinên Kurdistanê û parça yanî paşk heye. Belê gerîla ya ji astarê gelek ked dan, gelek fedakarî kirin. Lê ez bawer dikim hemû encama wê ye ku YPJ, HPJ, YJŞ derketine. Bi giştî te hinekî binirxînî û dixwazî rojhilat re jî binirxînî, te not digirtin nizanim. Wan jî dixwazî piştgî dibû axwe bersa min heta piştgî dibije kerem ke. Gotina heştê Adarê her tişt di zeman û mekanê xwe de bi wateyê ji bo me jina. Şoreşeke pir mezin bû. Di. Ji bo ji bo Ewropa û ji bo hemû cîhanê. Heştê Adarê yek ji şoreşa herî girîng bû ji bo me jine û me ji wî îlham girtiye. Em vê bêjin yanî me ji wî îlham girtiye. Lê zeman û mekanê xwe guhertin pir çêbûne. Rojhilata Navîn ê ez bêjim Partiya Karkerê Kurdistan di di Rojhilata Navîn de ji sosyalîzmê sûd girtiye. Lê li gora zeman û mekanê xwe avabûna xwe diyar kiriye û her ku çû bi pêvajoyê re pêwistî xwe destnîşan kir û li gora wê guherîn çêkir. Ji ber wê yekê her tiştek di mêkanê xwe de û di zemanê xwe de pir bi wate ye û dîrokî ye. Û heştê adarê jî çima jin jiyan azadî heştê adarê derbas kir? Esna ew temam kir. Yanî gihan di zîrveya herî jorê. Çima? Ji ber ku şideta li dijî jinê di zîrveya herî jor de tê jiyankirin. Di sedsala bîst û yekan de bi rastî jî. Tenê ji asta berxwedana derxiste pêşengî ard. Êdî pêşengî dike. Yanî em ev ne ji ber xwe ve hat. Yanî ez dibêjim ya zeman û mekanê ku pkk welidî di Rojhilata Navîn de ne, weldandina xwe pêk anî bi pêşengtiya jinê yek ji wan heval Sara ye. Rêbertiya heval Sara jî û xwe bi çek kir. Serokatî Rêber Apo berî ku bikeve zîndanê de hinek tişt meyinde kir. Çimkî Rêber Apo ew tedbîr girtin ji bo jinê di nava pkk de got çi got bila jin bibe partî, bila partiya xwe ava kin, got bila artêşa xwe ava kin. Çima? Ji ber ku we mêra, we zilama ew mêrantiya di xwe de nekuştiya. Ew bawerî neda serokatî. Rêber Apo ev bawerî neda we. Ema bawerî da jina. Dema berî ku werê girtin ez bawer dikim li Roma bû. Ez ne şaş bim. Erê li Roma ji xwe dije dema ez ê ew dîbin. Erê. Erê. Rêber Apo yek ku hûn jin gerek partiya xwe ava bikin. Bibin partî. Çima bibin xwedî yani bibin pêşeng. Dido artêşa xwe ava bikin. Çima baweriya xwe bi ti kesî neynin. Ji bo ku bikaribin xwe biparêzin û vê civakê biparêzin. Ew têkoşîna wedayê der dest pê kirin ji bo hûn meyinde bikin. Ne. Yê ca ster jî yek ji wan bû. Yek ji artêşî yekemîn di Rojhilata Navîn de ye. Ne wisa. Di vê di vê sed salê de. Û hîna jî wisa ye. Yê pê jê

Di Rojava de jinê pêşengtiya şoreşê dikir. Ew hesab nekirin. Hesabê pêlasora nekirin. Ew kî bûn? Ew gerîla bûn. Hesabê gerîla nekirin. Hêzeke gerîla heye. Ew ew ew şekal sor hetanî Rojava hatin. Ew şekal sor hatin Rojava perwerde kirin. DAIŞ îşte. Ev hesab nekiribû yan jî ne tenê DAIŞ'ê ê got DAIŞ ev piştgirî ne DAIŞ vekalet bû şerê vekaletê dida meşandin Emerîkî bûn Elman bûn Frans bûn Erdogan eşkera digot ew ket wê bike piştgirî dikir wan mizginî dida ya lû Erdogan jî kerekî wan bû wî xwe eşkera kir êdî Tirkiye yanî ez naborînim yanî ez naborînim hûn diborînin û tiştekî diya ez bo temaşevan de dijim biborin erê Ca Belfî niha gotinek hebû, dibêje, Jinên herî bedew yên cîhanê mêrên herîn pîs ên cîhanê têk birin. Ez barim ji bo têkoşîna jinan hemberî DAIŞ'ê gotinek xweş be. Ew e, yanî bi rastî jî, bi rastî jî Îkrem, belkî we di dîmena de dît, bi rastî jî li ser rûyê erdê û di bin rûyê erdî de çi zilamê pîs û gemar û hov hebû, hat Rojava de û di Şengalê de şer kirin. Ema li hemberî wan û hovîtiya ku li ser rûyê erdê kirin, şerma mirova hêya bîst û yek sed sala bîst û yekan bû û li ber çavê me bû. Ne, ne tiştekî basît bû. Kê ew têk birin? Jina ew têk birin newsa. Jinê herî xweşik, herî bedew. Nahekê gotina serokatî Rêber Apo ku dibêjê del ku wan dakir li wir li azadiyê bigere pir muhim e li vir. Newsa em

Jinjiyan azadî piştî Rojavayê Kurdistanê dengvedana cîhanê bû ne Rojhilatê Kurdistanê pêşengtiya wê ya dengvedana cîhanê kir. Fikrê hevpar çi ye? Em jin, em jin, ez behsa we nakim li ber ku wek zilam hûn hîna sîstemek in ji bo min, em jin fikrê hevpar ev fikrê ku herî zêde sîstem û sîstema baviksalarî

Bi goda te birî bû bibore te ji ser vê kiştî ev keda ku hatî dayîn berdê de hatî dayîn newala berfê jinek behs ke me behskê pirêxistinên jinan çêbûne biya artêşek ku niha êdî li cîhanê pêşengiyê dike di nêrîna xwe de te wek siyasetmedareke jin eger binerxînî berfîn dibêje sirra wê tifaqî ew girtinê ye. Ne tifaqî fikrê hevpar

Hem di mijî de hem di rih de yanî bandorbuunekî wisa dibijî ya wisa min hanî dibijim hêz dide motife dike wisa yanî min her mirî de dibe ku wisa yanî ku hemû nêrîne te bi nav dike ez gelekî bandor bûm ez xwazim vê beşa jin ve jî wisa bidime girêdan. Mesela aqlê Kurd. Yani aqlê Kurd. Yani ez fikrîm aqlê Kurd di dîrokê de heta niha Kurda her tekoşîn kiriye. Dîrokekî wayê pir berxwedanê heye. Gelek yani bênaber. Ev di rojhilate jî di başûr de, di rojava de, di bakur de û çûna derve weke diyasîporayê weke nimûne Em jî berhemekê vê her tim ew zincîra berxwedanê tim dewam kirê. Lê dîrokekî sîstematîk û hevpar çênebûye. Ji ber ku destnatarî ew şans ku bidê kurenek yê kirine jî ji holê rakirine. Ev hewza û arşîvanê rakirine. Niha Rêbertî ew fikrê netewî, ew felsefa fikrê netewî Heqîqeten ji bo karibê bênê cem hevdu di şexsê xwe de, di tekoşîna xwe de aqlekî kurt ava kir. Îro jî em mêzînin ku mesela em dîrokê dimêzînin îdî em dikarin bêjin wisa kronolojîkekî me heye, sîstemekî me heye. Em ji wir de agahdariyê xwe digirin, nêrîna me çêdibe, rihê me li ser vê şikil digire. Yanî ev ji bo me ev serkeftinekî pir mezin e weke Kurd, weke Kurdistan. Esra mînaka em bêjin hevserokatî bi xwe şoreşek gelek mezin e. Ji komeleyekê bigire, ji benemaleyekê bigire heta tê diçe serokatiya partiyê hevkeviyê jî bîya hevserokatî. Ew bi xwe şoreşek e, ciwanê tune ye. Belê. Yanî binêra yanî ev jin jiyan azadî pir mijarekî feraha. Mero êdî nizan ji ku derê dest pê bike, ku dê bi encam bide.

Ji îşkence dan, windakirin dan, her tiştî encamê wê ev derket. Encamê ev derket. Niha di vir de mesela dema ku ev tezbîta Rêbertiyê basa aqilê Kurd dike, hemen di serê me de wisa me bir nêrîne aqilê jin. Aqlê jin. Çawa berde aqlê jin mesela avakirina aqlê jin? Ez xwazim ve du nemûne bidim. Dahûrandinê Rêbertiyê not û şeş, not û heft, not û heşt wê demê gelek lêhûrbûna wê li ser xweserbûna jin pir kûr bûbû bi nav dikir. Yanê wêna tiştekî bala min kişand. Mesela çawa ev aqilê kurd derxist? Ez fikirîm yanî çawa meselê jin niha di çawa di kurd de ew bahsa kurdkirin zehmet bû, bahsa jinkirin hê bêhtir zehmet bû. Ne? Ji ber ku jin derdûre malbatê. Ew malbata ku em dizanin li wir de kom bû. Niha ev jin dîrokê de ku de dîrokê de ye. Yan jî ku derê civakê de, ku derê ilim de, ku derê felsefê zêde kes vê de nediçû. Rêbertî Mesela ev tiştekî pir bala em kişand û ez bandor bûm ji ber ku ez dixwazim bi rastî jî li ser vê nehemkî bisekinim. Di mîtolojî de jin diger ha. Mesela dê bira min va dewriyan di me me xwend digot Şahmeran çi ya? Şahmeran û jin, Şahmeran dîrok. Di nava çîroka de, di nava hevoka de jin diger ha. Guda de bibirim, bibire rêbera ku dibêje. Em di destpêka dîrokê de, dîrok di roja me ya îro de veşartiye. Belê. Ji xwe ji ber wê divê digere di baran dîrokê. Belê. Yanî daîmen ew li dîrokê de jin digere, di civakê de jin diger ha û di vir de tezbîtekî li ser jin dema de dît. Erênî û neyênî heme wê dikire şîrovê de. Wê ji nîqaşê re vedikir û li ser wê ew Hêza Rêbertî ya ku nêrîna wî ye dîrok û civakî, felsefîk, ew şîrove dikir. Li ser van şîrova perspektîfa ku çawa bidê jin û jinê di tekoşînê de tekoşîna wê hêbîtir xurttir bike, mezin bike, Thüm li vê digera. Ji bo yekê ev pir girîng e. Çimkû tu jinê, tu jiyanê derxê, jiyan tu nike behs bike. Tu jinê ji wê hunerê derxê, tu jinê wêje derxê, tu jinê felsefê derxê, tu jinê ji.

Hebûna jin li ser tekoşînê, li ser dijberîbûna fikrê kevneperest yê ku li ser jin û civakê û gela û bawerî hate ferzkirinê, dijî wê derketin bi fikra azadiyê, bi pergala rêxistinbûnê, ev bi xwe re ev ava kir, ev îrade ava kir. Yanî ev xweşikbûnî ye. Jinekî dema bi îrade dibe, karibê xwe îfade bike, karibê siyasetê bike, Karê li dîroka xwe em bêjin binivîsênê û şîrove bikê, karibê pêşe roja xwe diyar bikê, dikarê malbatê demokratîk bikê, karê civakê de guhertin çêbikê, ev hemî bi xwe re, ev hemî bi xwe re tevî wê jinê xweşik dikê. Û di heman demê de pirsa heval eve girêdayî, yanî heval berfin go, yanî oke jinên kurd nimûne heştê adarê de em hêza xwe jî ji wê digirin bêguman. Em hêza xwe ji wê digirin. Em hêza xwe ji dîrokê jî digirin. Û jinolojî jî xwe wisa pênas e, heta roja îro tê. Lê jinên Kurd yanî wisa diçine vê perspektîvê. Dibe ku ev ka tekoşînên jinan Yê ku ekolojîst in, yê ku femînîst in, yê ku bawerî didin, yê ku hemî têkoşîna didin, bi vana dikarî bi nêrînekî ku heval Zeynep behs kir konfederal bê cem hev do. Yanî perspektîfa wê, perspektîfa wê bê cem hev do. Yanî ji ber ku jin zêde zêde wisa em bê jin pir hêz e vê parçeya. Parçeya va parçebûna anî cem hev do dikarî bi perspektîfa konfederal bê.

Serî lê hatibû dayînê. Navber hate dayînê di konseyê de der navbera nîvro danê de rûniştine xwe civîne xwe. Carekê wisa gelek bara em kişa. Piranî wa sadê ez bibêjim şêstê wa jin bû. Ê ku civîne wezîra ya ya Konseya Ewropa ya ku wirçe bîya. Hemen wisa balan pir kişa Li derdora min hebûn, min got wisa pirs kirin, min got bala min gelekî kişand. Ev niha konsey de piranîra jin bû. Yanî jin, lêgerîna jin, daxwaziya jin ya ku hebûna xwe diyar bike pir pir diyarker bûye. Lê belê jinek heye di nava Bi aqilê dewletê difikirê û li pêşiya populîzmê ango desthilatdariyê de hebûna xwe nîşan bide. Ev heye, lê belê di vê derê de potansiyelekî jî heye. Girde potansiyelekî jî heye ku ev ji wisa derdikirina pêş lêgerînekî çêdibe. Bo yekê ez vêna çavdêriyê xwe ez îdia dikim yê ku li dijî jin jiyan azadî jî li jin jiyan azadî bandor bûna. Yê li dijî jî bine bandor bûn. Ev tekoşîn naxwaze yanî yê dijî ditirse ji ber ku nika pergal krîzê xwe nikare çareser bike. Belkî bandor dibe ku dinyakekî derdora vî fikrî belav dibe. Ya sînorê çanda, sînorê baweriya, sînorê jina, sînorê em bêjin civaka hemî derbas dike. Bo yekê Ast îro jinê kurd tê de, tekoşîn tê de hêviya me ro hê bêhtir bidin tir dike û ez bêjim rolê jinên kurd hê bêhtir li vê derê berpirsiyartikekî tê nîşan dan. Saet xweş. Me heval Zeynep ji Jin TV, me behsa gelek jinakê, hêza jinakê rêxistin. Bêguman Jin TV jî. Berhemeke gelek girîng ya têkoşîna jin jiyan azadiya ya jinan ye. Ez barim cîhanê tîka za tune ye ku hemû hêza xwe ji matorê ji destpêkê ji amadekirinê bigire heta pêşkêşî ser ekranê jin be ew bi xwe derfeteyek pir mezin e ji bo jinan û hêviyekê dide jinan jî. Heman bi xwest behsa jintivî bikim ji bo wê yek ji te diaxivî ez dixwarim ketî neaxivit tê de pêşkêş wan naxwazim min ro pirsa jê bike tê çivî jî ser wan axaftinê heval e an jî ser wê meselê giştî. Spas na tu dikarî pirs jî bikî problem tune ji bo jintivî jî te reklamek jê kir di adn TV de em gelek spas dikin belê em vê bibêjim niha heval Zeynep behs kir got ku Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan dema ku Mijareke vedike dixwaze ku jin li ser bifikire ji ber ku dîroka jin, çanda jin û bîra jin bi hezaran sala ye, yanî ev ne sloganekî bi hezaran sala ye xwestin ku ser wê bigirin jin nefikire, ji bo jinê hertim mêr fikirî yanî ji ber vê sedemê yî ku dema em behsa şoreşa jin, jiyan, azadî jî dikin beriya. Di sala hezar û neh sed û heftê û pêş ya sala hezar û neh sed û heftê û neha bi modernîzmê şah dest pê kir û got ku dikarî guhertinê bike. Piştî sala hezar û neh sed û heftê û nehan jî îslamiyet an jî em bênê di bin pergala îslamiyetê de fikir û ramana xwe belav kir, xwestin mejiyê jin, şekl û şemala ku jin li xwe bike diyar kirin. Ev dema ku em di hemû cîhanê de dest bigirin li wê derê bi navê îslamiyetê de yê. Em bêne îro li Afganistanê dîsa Talîban zor û zehta ku li ser jina dike heman mejû ye. Her tim dixwaze ku bandora wî li ser jinê hebe jin nefikire, jin ji malê dernekeve, jin cîhanê nebîne. Dema bibîne ew ê hînê zarokê xwe bike, ew ê li hemberê derbikeve. Li Afganîstanê jî rewşe ku sayî yanî em dema ku îro li Afganîstanê mêze dikin însan di feqîriyê de yanî di feqîriyê de zarokên xwe ji ber feqîriyê zarokên xwe difiroşin. Em di rewşekî wisa de dijîn. Ê pirsgrekê jina em dema bi tevahî mêze dikin yanî van pirsgrekên ku heyî tenê yê jina nine yê civakê hemû ye lê herî zêde jin bandor dibin ew zarokana bandor dibin yê ku

Di salên nodî de jî hewldanên wan hebûn li hemberî li hemberî vî mejûyê derbikevin, mejûyê desthilatar derbikevin. Lê Jin Jiyan Azadî yan jî Şoreşa Jin Jiyan Azadî dema ku teqîn da ewka xwe ji wê derê digre yanî perçeyek xwe jî ji Rojava digre. Erê me got felsefeya Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan e ya ku li Rojava zindî bûye û qedayê Rojhilatê Kurdistanê an jî di Îranê belav bûye. Îro em dibînin ku mînak li Afganîstanê jin jiyan azadî belav bû, dîsa li Hîndîstanê jin jiyan azadî belav bû, heya Latîn Amerîka jin jiyan azadî çû ji ber ku pirsgrekên jinan li her dera cîhanê rengê wan xwe biguherînin jî heman tişt e. Çi ye? Sîstem ji bona wan biryara dide. Sîstema ku ji xwe re dibê ez herî demokratîk im, Tu dibînî ku dema ku dibêjî yanî wekhevî li ser nivîskî wekhevî li welatî min heye di nava qanûnê min de heye lê ev rast ne rast e. Çi ye ji ber ku dema ku werê meş standinê jin ji mêreke kêmtir meş distîne. Di vê derê de wekhevî tune ye yanî ne rast e. An jî dibêjî ku îşte di vê derê de a qasa jin parlamenter cî digirin. Lê mejûyê sîstem dewletê netew dewletê heman tişt e. Yanî pê ku xwe biguherîne dibê jin pêşiyê hemû jin hemû jin biryar bidin ku jiyanek çawa dixwazin. Yanî şoreş wisa dest pê dike çawa gerekî çê bibe. Ê pê ku ev şoreş li hemû cîhanê belav bibe gerekî van pirsgrekên me yên ku heyî li her dera cîhanê, Belkî ji bona vana hîn xebat hat kirinê. Tevgera Azadiya Jinan ya Kurd di vî warî de pir pir xebat kir. Konferans li dar xist li Berlînê, li konferansên din yê cîhanê tevlî bû û hewl da ku wan pirsgrekên jinan li ciyeke kom bike û Ewkekî çêbike, tevgerek çêbike ku jin xwe bigînin hevdû û bikaribin vê şoreşê belavtir bikin yan jî pirsgrekên heyî çareser bikin. Lê Heval Sultan jî di nava gotinê xwe de hanî ziman ya got, yanî di parlamentoyê de jin cî digrin, sedî şêstê wan jin in, dê mejû hîn jî ji ber ku ji aliyê desthilatdar mêr dewletê ve tê birêvebirin. Ema yanî mirov dikare. Mirov çawa pênase bike? Belkî ji xwe xwe nenaskirinê ye. Nikarim wisa pênase bikim. Mesela Swêdê dibêjin sedî çil cem tê temsîlkirin. Çi ye? Parlamentoyê. Em gelo civakê de ji rastî sedî çil tê temsîlkirin. Em behsa fikir dikin îşte. Felsefeya yan jî fikrê jinî mêzêne. Hinek ji me ez dibêjim em saxî hatine bin axkirin. Ê hinek ji me jî Mafê jiyanê dane me lê mafê fikrandinê nedane me. Îşte ew ê parlamentoyê. Wisa mirov bifikirê. Tê bikê vê parlamentoyê de. Yani em nikarin bêjin hemû jin bi eynî fikrî hereket dikin. Ev pirsgirêkek e. Yani fikrê hevparça were ava kirin. Lê ez di wê baweriyê de ne. Bêjim ji bo baştir bêfam kirin. Em bêjin li Başûrê Kurdistanê li parlamentoyê biryar hate dayîn ku bila mêr bikare çend cara bizewce. Pirs zewacî çi be ne? Ev derê jinên parlamentere bûn. Ez tiştekî ji te re bêjim. Ji bo çi? Yanî eynî yanî eynî zê zihniyet. Beyzê ne? ne em ferq û cuda bûne ez e, niha bêjim. Beyzê em em jin ê rojhilata navîn li li li Tirkiyê e, sîstema îslamî ya AKP bi desthilatdariya faşîst ya AKP em jin nihakê herî zêde dema ku herî zêde tên qetilkirin di dema e, desthilatdariya AKP'ê de ye. Dema ku herî zêde qanûn li dijî jinê hatine guhertin di dema AKP'ê de ye. Dema ku herî zêde zarok tên tecawizkirin di dema AKP'ê de ye. De mêzêne bi vê sîstemê dema em werin Îraqê zaten li Îraqê ez dibêjim sîstema Baas. Na, û bi vê ve dema werine Îranê sîstema Îranê tu dibînî. Newsa dema werine Sûrî dîsa sîstema Bas niha ew çû şer'a wê ca Daîş hat yek ji ya dî xerabtir. Dema em werin Kurdistanê dema em behsa dinyayê dikin em werin ser Kurdistanê. Me demkê em hatin ser Kurdistanê. Mala Berzanî mînak. Mala Barzanî sîstema hevserokatî heye, qebûl jî nakin. Saziyeke bi navê jinê ye. Navê saziyê navê îşte saziya jina ye. Ti di çiyê de berpirsiyarê yekemîn kî ye? Zilam e. Ê duyemîn jin e. Mala Barzanî çima herî zêde şerê şerê têkoşîna azadiyê dikin ti zanê? Çima?

Tu ji Husani re tên şewtandin ew jin tên kuştin yani. Ji bo gotina te bikim biborîne û gotina te ji bo piştrast bibe. Di hezar û sêzdeh niqaşên Kongra Neteweyê hebûn li Hewlêrê. Rêberê Gelê Kurd Abdullah Ocalan jî pêşniyar kir ku bila Leyla Zana û Mesûd Barzanî bibne hevserokê Kongra Netewî ya Kurdistanê. Lê Barzanî dijî hevserokatiya Leyla Zana de keç be ku jin e. Ew jî Mesele di ku de ye, mesele di vir de ye. Barzanî eger bi sîstema hevserokatî qebûl kir hemû Başûrê Kurdistanê gerek were guhertin. Sîstem derbasî sîstema hevserokatî bibe, gerek derbasî hiqûqa xwe biguherîne li hemberî jinê. Şerîyat li wir derbas dibe. Di derbarê jinê de şerîyat derbas dibe. Pirjinî heye di temenê zarokê de zarokê keç zarokên piçûk ê keç tên çi dibe jinê de sinetkirin. zarokên piçûk tên zewcan bin sêzdeh salê. Yanî ev e li başûrê Kurdistanê ev çê dibê. Te behsa zarokekê bi çiqet vê bibêjim ji ber ku tu ra dawî em hatina Kurdistanê jî heşt deqê me mane. Qet nebe em hicarê behsa giringiya jinan di perwerdeyê de ji ber ku dayîk mamosteya yekem e di malbatê de zaroka perwerde dike civak tê perwerdekirine. Em îsa behsa ziman bikin ji bo dayîk rola wî hevala Siltan ti. Ez bar dikim mafê. Hevala Zeynab ma xwe dibî. Me temam dike baş e. Wek wek dayikek hevala min hilbije. Tamam herikî du deqa jî tehmend be heşt deqê ma wana em pişt. Dayika Kurdistan û Kurd in tevêje. Ji bo parastina ziman rola dayika çi ye? Yanî ez vê bibêjim ji ber ku em li Ewropa dijîn ji bona Kurdistanê tiştekî bibêjim çi ye? Li Kurdistanê derfet Li Rojavayê Kurdistanê derfet heye ku zarokên xwe bişînin dibistana û zimanê xwe hîn bibin. Li Rojhilat dîsa ev îmkana heye ku malbat nava xwe de dikare kurmancî bi axife hîn bibe. Dîsa li Bakur pirsgirêka me ye herî mezin, ez bawer dikim hemû heval jî wê êrê bikin. Ji ber ku sîstem yanî sîstemê heya niha ziman qebûl nekiriye. Statuya ziman nehatî qebûlkirin, pirsgrekîn mezin em li Bakurê Kurdistanê jiyan dikin. Ancax mirov bikaribe çi bike di hundirê mala xwe de? Ev jî gelek zehmetiyan bi xwe re tîne. Yanî ew heyanî ew zimana ne bi zimanê perwerdehiyê wê em ê pirsgrekên mezin bijîn, zimanê me ji holê rabibe. Heman pirsgirek em îro li diaspora dijîn. Yanî hevala ji ber ku destûrdan min ku heba axiftin di mala min de jî du heft zarok hene û di nava sîstemê de dixwînin. Ez bi xwe li vê derê mezin bûme. Mîna. Zarokê te berhaf bû destpêkê te bo malbat te bi kurdî bana diaxivîne, berî ku hene. Destpêkê zarok kurdî diaxivîn ji xwe mesele tune de mîna ez ji ber ku me behsa min kir ez ê tecrûbeyê xwe bibêjim temaşevan jî wê wisa me bişopînin. Keçika min bi fêrî kurdî bû kurdî axivî piştî ku dest bi kireşê kir tu dizanî vê derê Mirov di salî şûna ji wer ku sistem wisa yî tu mecbûrî kar bikî û her du dê û bav jî her duya jî kar kir. Tu zaroka xwe didî heya çar ê êva rê yanî nîvro şûna li kreşan e û kreş jî zimanê wê welatî çi be ew ê duê derê de biaxife. Ew zimana her tim serdest dibe. Yanî min bi xwe jî ders dayî min mamostetiya zimanê kurdî jî kirî ez dizanim ku hîn tişt hene heyanî mirov bi xwe tecrûbeyê xwe qezenç neke Dikare pir hêsan biaxife li ser lêkolînan, dîsa zanistê dikare belkî pir tişta bibêje. Lê ev ziman heya nîne bi zimanê perwerdehiyê, em ê bi pirsgirêkê wisa re rû bi rû bimînin. Li Ewropa derfetek me yê çawa heye mirov bikaribe heft dane ji bo saetek du diya zarokê xwe bişîne perwerdehê ku hîn bibin. Wernebe Divê me nifşên pêş me wê pirsgrekên mezin ê ziman jiyan bikin. Erê Hewra Sultan Ozan ez tecrûbeya xwe jî bêjim mesela malbatê cem me ti çi zimanî dizanî bizana derve. Ti diçî medrese mektebê çi dixwînî bixwîne ti hatî malê ti gotineke dibixîne wê bi te dikenin. Henekî xwe bi te dikin ti şerm dikî te dijî ha. Vê çaxê otomatîk te mecbûr kirî diaxivî. Ne ku li te bixe bi zorê bije no qedexe no. Henekî xwe bi te dike ti şerm dikî nahêle te zimanek din biaxivî. Ji ber vê niha meselan Îraniyan bêjin Azerî oto asîmîlasyonê çê dikin. Çi dikin? Dibêjin zarokê me tişne mektebê aksana wan xira dibe, fonatîka wan xira dibe, nikarin bi farisî biaxivin. Bi çaxê em çi bikin? Em bi zarokatî de bi zarokê xwe re farisî biaxivin. Bi dema mezin bûn zoriyê nekişînin. Zarok mezin dibe bia fars. Oto-asîmîlasyon di nava Azeriya de, nava Ecema de pir e. Lê Kurd hê jî astekî xwe diparêzin. Li rojhilat beşê din, misal malbat, dikarin çi bikin? Dayik, bi rastî ji rora dayika wekî jinekê, nizanim, tu gelek digerî, tu nava min dibînî, tu civakê dibînî, hûn analîz dikin, çi ye, tu, rora jina çi ye bi ji bo ziman? Ez dixwazim vê serî de bibêjim, em niha li ser, Armancê Jin Jiyan Azadî, me li wê dîrokî de, civakî de, tekoşîna wê de, asta ku tê de, em ser vê nîqaş dikin. Ez dixwazim vê bibêjim, yanî me behsa perwerdê filan, lê ji bo civakê Kurd û Kurdistanê pêwîst e em tenê vê meşekê, beşa siyasî tenê nebînin. Na, me serekê nasnama siyasî tenê armancê me, Nasnama me ya siyasî ya, nasnama me ya azadî ya ya hedefê me ev e. Lê tekoşîna ku tê dayînê gelek ew tekoşîn em bikin malê malbat û civakê guhartinê. Mabesa min ev e yanî em bijin ev xwe basa şoreşa jin jiyan azadî dikin. Heke di vir de tehsîra wê zîhnî de, hişmendî de çênebê, dayikek çawa nêzîkî qîza xwe bibe, bavek çawa nêzîkî hevjîna xwe bibe, qîza xwe bibe, Yan jî cîranê xwe be yan jin bê mîzîkê rast nebînê ew çiqa serhildanê jî tevlê bibe, berxwedan jî tevlê bibe. Yanê ew heqîqatan ku ew filozofekî xwe şinar kir dibêje kî zimanê zimanê derve mîna cil e. Dema tu pêwîstî dibînê tu li xwe dikê. Lê zimanê te yê dayikê mîna cîl tê te ye. Bê çermê te ye. Ew çerm tu nikayî canê xwe gama tu bikî bi demê re ew ê êdî mîkrop bikirê tê pê bimrê. Wê demê zimanê dayikê heqîqatan mîna çermê daşêtê ye. Dema ku. Li vera ku heta behsa ew mirîşka dide ne sac bo çîrikê xwe re zimanê xwe. Yanî ew qas girîngî dide behsa ziman dike her kes dibêje heta Sewal, heywan her kes bi zimanê xwe balîn dikişîne. Tu aciz bûbû ku tu weke te nikarî zimanê wan perwerde bikî, tu çima seroka çê dikî? Ez war im. Li dema me ji ber ku kêm dibe em gotina te birî. Bifore heke te tiştî bêjî Belê, berfê ji yanî gotinê ez de. dixwazim vê bibêjim, em jinên kurd di cihê herê bi şeref de ne, yê ku em tekoşîn ki tekoşîn dayîna wê, li cihê herê rast de ne û li cihê herê ku serfirazî de ne

Û ber xwe de wa bîrtên wê li ber xwe de jî silav dikim. Ev dîrok rast wê binivîsê ne weke kêlê niha tên nivîsandine. Erê, ez werim hewra Zeynep jixwe axêv bû, hewra berfin tişî te wisa bernameyê bigire Yani dixwazin. şoreşa jin jiyan azadî şoreşeke civakî û cîhanî bû. Hemû pêkhatên civakê di nava şoreşa jin jiyan azadî de bû. Ev pir girîng bû. Demeke min gihiştine merheleya ku jin û civak bûye yek. Ew teqandina di Rojhilatê Kurdistanê kilîta dawî ya parçeyên Kurdistanê ye. Ne teqandineke vala bû. Teqandineke civakî bû cihê ku jin û civak gihiştiye hevdû û ev pir girîng e. Li ser vê gihiştina hevdû, li ser vê şoreşa jin jiyan azadî, perwerdekirina zarokê di di dibêje di warê fikirî de wekheviya keçik û kurek, wekheviya jin û mêr, Ev ê pêşengtiyê ji vê re bike. Yanî Rojhilatê Kurdistanê parçeya herî girîng ê dibêje ya kilîta Kurdistanê bi xwe ye û ev çirûska, ev şoreşa ku jin û civa gihande hevdû, jin jiyan azadî ye. Careke dî bi silav dikim, minetdarî şehîdan bi bîr tînim, bejna xwe li ber wan ditewînim û heme jin û heme hevalên û heme kesên me welatparêz ku nihakê di zîndana de li ber xwe didin,

Berê temaşevan hêja me heval da ku em behsa şoreşa Jin, Jiyan, Azadî bikin. Em spasiya we dikin ku we me temaşe kir. Bi hêviya rojên azad, jin, jiyan, azadî.